Helo! Llew, llwglyd yma a dyma mae'n craft pedweryb be. Ac heddiw dwi ges mynd i nôl gwefus be. Da fi... Oh, bwa saif. Swn i'n dweud sgraffu fo. Dydw i eisiau hwn. Rhaid y saflu fo. Chod dim eisiau fo. Achos mae bron iawn am marw. Ac dwi wedi bod yn gweithio'n galed iawn. O'n i fo lot... O'n i wedi bod yn gweithio ac o'n i fo lot fawr iawn. Ond ges i mpicaill haearn ac nes i wedyn mynd a gwneud lle yn fama, lawr fama, gen i le anfarth dwi wedi bod yn wneud a fama, nes i gadael y pethau ar ôl achos O'n i ddim isio sboilio fo i'r pobl sy'n gwatshad ŵan. Felly dwi jyst mynd i cael chydig bach mwy o rain. Mynd ffwr fel ma, fel ma. Ac gobeithio fy fi'n gallu cyrraedd lle nes i ffeindio'r diamonds. Wel, lle nes i ffeindio'r loads. Wel, Nes i weld pum pan ni ddau eisiau fwy na fwy. Dys dan yn ymwneud beicio llysiau nhw gerig. Ag... Dyma fy bicell haearn i. Nes i stopio pam nes i weld deiamwn. Ti'n meddwl o neu gychwyn y fideo ŵan. Felly, bwyd ystan an. A mynd i lawr. Reit, rock and roll. A dych chi'n gweld yn fama, dwi syth yn ffeindio pethau yn fama. Um, dim hwnna, di fod i dynyddio, di fod i dynyddio hwnna, ac wedyn, hei, Hwn fe fe'n defnyddio mwya lle dwi wedi bod am hir iawn, iawn yn chwilio am beth yn fa ma bod yn... bod yn... wel, dim yn gwybod sut... Ond bai, dydy sy'n am mynd syth i lawr i fa ma. Jyst mynd i malu hwn. Lle neis. Ond ie, fama nes i wneud y twll. Ac nes i ffeindio ungrallt yn eitha sydyn, oni bai. Nes i wneud lot o dwneli yrru, felly be nes i byrddau fyny i blocio nhw.

Aer. O'n i'm yn gwybod fod yna heiarn yn fama. Heiarn. Wow, o'n i'm yn gwybod fod yna heiarn yna. Heiarn. Ai, heiarn. Mae'r llew yma'n eitha lwcus. Mae'r rhan fwyaf lewod ddim, achos maen nhw mewn sŵ.

Wow! Wow! O'n i'm yn gwybod bod gymaint o hyn mynd i gallu bod yn y lliw yma'n super lwcus, cofiwch. Dwi'n newid ys ffeindio lot o diamantiau. Yn fanna ac yn fanna ac yn fanna. Wow! Minan eitha i dy. A, y, a dwi di bod o gwmpas y lle llaf chdig o chod o'n i bai o'n i man yn gymryd. Ac wedyn nes i bita rhan fwya'r cig o'n i bai. So dwi'n mynd i fynd o yma, felly dwi jyst yn ymwneud lot o flogiau. Ddim gyfo rhain yma.

Own. Y ffordd o'n nes i Ffordd yma o fost yn gywir, ia, o'n i'n gywir. Ac mynd i anfon hwn i bama. Hwn i fama, hwn i fama, hwn i fama. Ag wan. Just mynd i... Fi'n mynd fyny, fyny, fyny. Be nes i? Bica lleiarn. Ag dwi'n nôl yn y top. Ag dyna Beth hawdd! Es i am drip bach gan y Faear op y fideos ac rwan dwi jyst mynd i wneud llwyfau gallu gwneud un darn bach o deiamwnt. Dwi'n meddwl na i atal hei. Dwi'n meddwl na i seb, sabio. Rhywbeth dwi'n gwneud. Cyflym, cyflym, cyflym, cyflym. Mae hwnna'n tra. Just yna mynd i'n ôl hwnna. Mm. Dych chi'n gallu...

Lle mae o? Um, be o'n i'n meddwl i wneud o? Iawn, dyna ni hwnna. Ia, gasha. Dwi jyst yn mynd ymlaen i chwilio amdan

Dyma fi ni nôl un o'r rhain. Ac mynd i droi fo mewn i lliw. Dwi wedi bod yn crwydro a fyd. Rhywbeth da fyd. Am chdi, chdi di hen ci fi. Ia, rhywbeth dwi wedi ffeindio allan ydy. Geis i gi newydd. Eif si rownd y lle yn chwilio am gi fyd. A nes i lwyddo. Ac os dwi'n cael bwyd efo nhw, Dau yr un un pryd. Dych chi'n gwybod be mae'n meddwl? Ci bach! Mae yna really cyffroes i llewod y byd. Stannan troi hwnna'n goch lle mae fy helmed i troi hwnna'n goch. Sa'n a rhoi hwnna. Da chi'n gweld o nes i gael wel off y fideo, ond ni, nes i ddeud yn y fideo dwyfa fo fi yn mynd i gael beth yn efo um,

Mynd i gysgu ac jyst gobeithio, gobeithio, gobeithio. Fedra ni jyst mynd i, mynd i, mynd i lle mae o. a gwn dwi jyst mynd i fynd i fama ac Jyst yn rhoi hwn ymlaen, dwi'n piso. Um, y. Iawn, dwi'n edrych yn eitha da wan. Helo, field. Ydw i'n edrych yn dda? Ia. Allan o chi, dwi wedi neud o. Allan o rheina, Bwchod bach yna. Mae yna dal rhai o gwmpas y lle. Be? Iawn, felly... Ac... Dwi'n ei cael dau gi. Cael ci bach. O, cute sydd fi fo. O, dwi'n ei galw fo. Sa'n mynd efo hwn. Dyna. Dyna mynd borma trwy'r dŵr. Magu ei. Mae'r ci mae'n ci bach da. Efo colar coch. Hmm. Iawn, jyst mynd i'n rhaenw i ystod lawr mi. Ci! Fama dwi iawn. Ie, dywol, un bach. Di. Ymwyl hwn, a dwi'n mynd i cael, dwi'n mynd i cael gi bach. Y dwi, y dwi, ag... Bŵm. Na, dw, a fy nhw... Da i mi fi rhannu fo. Am ddrwg i gwybod.

chdi. Dewch efo fi hogia, da ni mynd i fy ngpo si bobol mawr drwg. Be da ni fatha tîm yn gneud? Ww, cefar. Da ni. Iawn am be ydw ti'n gallu wneud? Da iawn di. Wan, dwi jyst mynd i bita bwyd. Dwi'n mynd i wneud i'r mochyn yma droi yn giwia. Droi mewn i. Dwi'n mynd gwybod be. I mewn i gig. Sorry, oni bai. Fyddwch chi dau. Chi dau. Llall. Chi? David yn aros. Sut ista lawr, ista lawr. Drwydo, sori di. Nes i anhofio pa botwm o fo. Dewch efo fi. Dych chi'n dod efo fi, gwns. Mae'n chydig gwan. Roedden ni'n gorfan y fideo drwy trio cael babi. Ag ta, ta, gweld chi yn y fideo nes. A, ta-ra!